Chibai u le. Tun tumah chuan WhatsApp atanga Meta AI hmanga WhatsApp profile photo leh group icon siam dan i han sawi ve thung teh ang. WhatsApp group icon-a Meta AI thlalak dah dan. Group-a admin kan nihna group-a khan kan lut ang a group name ah khan kan han hmet ang a icon kan han hmet ang a chuan helaia edit na lai hi kan han hmet ang a group icon kha ta tang hian duh duh thlen thei a camera atangin lak thei a gallery emoji leh sticker pawh hman thei a web atangin website atangin a zawn thei a. Hei chuan kan delete daih thei bawkah chuan hri ai image tih hi lo awm thar ta a ta tang hianin kan whatsapp group icon tur kha meta ai hmangin kan siam chawp dawn a ni create ai image tih ah hian kan zui hmet ang a chuanin imagine anything eng pawh kha-- Ni duh duh kha type la, Meta-a ai khanin a thlalak a rawn siam dawn a ni. Amaherawhchu hei hi sap tawnga ziah loh chuan Mizo tawng hi a thiam vak lo a, Meta-a ai hian chuvangin sap tawnga ziah a ngai ta a, Imagine tih hi chu lo awm sa ang a, kan duh duh kha kan zawng thei a ni, kan siam tir thei a ni, chuan helai feilem kha kan zu hmet mai ang a. kan duh kan ziah zawh khan tikhan meta ai khanin kan thlalak duh kan zu ziah kha te hian a rawn siam chhuak ta mai a hei black rose tih kan chhu a a rawn lang a hei hete hi duhthlan tur kha chi dang kha a rawn awm tel ta bawk a hei hi kan duh zawk chuan-- an duh zawk chuan hei hi kan tlang thei a, duh chuan ta tang hian a tih that tir leh thei a, amaherawhchu chu kan thlalak zawng zawng ah khanin mi ta e ai ai kawn hi a rawn lang zel dawn a ni, hei hi sirah hian kan hmu phak em aw mi ta e ai tih kha a in ziak zel dawn a, tichuanin kan duh anga kan duh ang thlalak-- Kan siam fel hnuah khan tick mark hi kan zut dik ang a, tichuan group icon kha te hian a rawn in update mai dawn a ni. Kan duh duh thlalak kha Meta ai kha kan siam tir ring zung ang a, kha kha group icon ah kan hmang thei zel tawh dawn a ni. dot three hi kan han hmet ang a chuan settings ah chuan kan profile ah hian kan han hmet ang a kan profile hi profile photo kha kan edit dawn a ni edit te hi kan hmet ang a hei create ai image te hi lo awm thar ta a tah hian-- kan zu hmet dawn a ni grade a i image tih ah hian group icon kan siam ang chiah khan imagine tih ah hian kan duh duh kan zu ziak ang a chuan whatsapp meta ai khan ah kan thlalak duh kha a rawn siam leh mai dawn a ni. a rawn siam a kan nih thil type kan nih machine ang kha ti hian kan duh ber kha kan profile photo atana kan duh ber a rawn siam suah sa kha kan thlang anga kan zut tik anga chuan kan profile photo kha group icon ang khan a rawn inthlak mai dawn a ni tih khan meta ai hmang khan whatsapp atangin kan profile photo pawh kha awlsam takin-- kan lo siam leh thei dawn a ni group icon ang theuh khan helai khan meta ai tih inziak kha water mark kha a lo awm leh zel dawn a ni a kha whatsapp atanga meta ai hmanga kan profile photo leh group icon siam dan chu a ni a whatsapp meta ai ah khan-- Meta AI pangngai ah khan imagine kha a tih theih a, Facebook a imagine tih lo lang thin ang deuh kha a ni mai a. Kan whatsapp Meta AI ah khan kan lut ang a. Hete hi Meta AI kha a lo lang a. Meta AI ah khan kan han lut ang a, amaherawh chu lai group icon leh profile photo a imagine tih awm sa kha. a awm sa ve lo thung a type chu pangai ve thung ta ni tah hian imagine tih kha kan type ang a chuan tihuan a rawn pawl ang a tikhan kan duh duh kha kan chhut zawm ang a hmaah group icon leh profile photo kan siam ang tho khan kan duh duh kha meta ai hmang hian thlalak kha kan siam thei dawn a ni kan type zawk khan helai-- sen icon kha kan zu hmet ang a heta ai khan kan thlalak duh kha a rawn siam leh mai dawn ta amarawh chu hei chu download a ngai ve thung ta a thlalak ah khan kan zu click a kan han download ang a kha ka ti ang khan thlalak kha kan siam tir theih a a dang ang tho khan helai hian meta ai watermark kha. lo awm leh dawn a ni. Awle, tun tum atana kan video chu kha tih zawng kha ni se la, thirtuten in lo tangkai pui a, in lo hlawk pui ka beisei a, inzavaiin duhsakna ka hlan cheu a ni.